ийэ олоҥхоһут Петр Егорович Решетников көһөнү Бүөтүр аатынан стипендия хаһайына, айар-тутар, кэпсиир-ипсиир аартык проект ааптара, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, олоҥхо пропагандиһа, элбэх оҕо күҥкүбэйиэтэ, элбэх сиэн эйэҕэс эбээтэ Раиса Семеновна Маркова Чэ, Раиса Семеновна үтүкүн буолуохтун, дьэ, уонна сэһэргэһиибитин саҕалаатах буолуохтун. Дьэ, муус устарый лоп курдук ортото буолла. Айыыһыт ыйа. Ол аата буоллаҕына, кини суолтата диэн кэрэ бэлиэтин эбитин. Сөп. Бу Айыыһыт Суолтата үрдээх улахан, бу биһиэхэ эйэни уонна тапталы иҥэрэр үрдээх сахаларга суолталаах ыйынан биллэр эбит. Онутан кэрэ кэрэ күүһэ, кэрэҕэ айыы күүһэ диэн түмүллэр эбит. Сөп кэрэни олох дэбигистик ылынар, бэйэтин дууһатыгар чугастык саныыр, ону холобура кэрэни Дьиҥнээх кэрэ диэн ылынар киһи бу олоҕун суола сүрдээх дьэҥкэ, ыраас буолар эбит дииллэр эбит сөп. Дьэ ол курдук Айыыппыт ыйа ол курдук оттонно. Өссө төгүл эҕэрдэлиибин уонна дьэ сэһэргэһиибитин маннык боппуруостан саҕалыаххайын. Раиса Семеновна дьэ саха сиэрин быһыытынан кимтэн кииннээххиний, хантан хааннааххыный диэн ыйытыкка бука баһаалыста эппиэттээрэ Светлана Иннокентьевна үтүө күнүнэн саха сайдам дьоно үтүө күнүнэн Айыыт ыйын кырдьык мин наһаа сөбүлүүр ыйым Төйдэхинэ бу Айыыт ыйыгар төрөөбүт ыйым буолар эҕэрдэ махтанабын Айыыт ыйа бэйэтэ Сылааһа, кэрэтэ, кэрэтэ, айылҕа барыта уһуктара, кырдьык даҕаны киһиэхэ наһаа үчүгэйдик дьайар дии саныыбын. Мин төрүтүм ууһум диэн кэпсээтэхпинэ Кэбээйиттэн төрүтүлээх Семен Гаврильевич Жирков ийэм Амма улуһуттан тардыалаах Мария Ивановна Кононова кинилэр эдэр дьоннор комсомольскай путевканан диэбит курдук эдэр дьон буоллар идэлэрин ылбыттарын кэллэрэ биирэ медицинэттэ биир болооно тыы хаайыстыбатыгар агроном буолан Таатта улууһугар ананан бастаан тыараҕаҕа мин тыараҕаҕа Онтон дьэ төрөппүттэрбин ол кэлин партияҕа киирэллэр, ол иһин партия ханан ыйарынан аҕам хайа дойдуга ананарынан кырдьыктаана суоҕарыйан Туора Күөлүнэн Уус-Тарта орто оскуолатыгар оскуоланы бүтэрбитим. Өйбүн-санаабын онно туппутум диэбит курдук. Онтум ли ахтыылартан бытыкааҕан аһардахха эгили активистка, комсомолка уонна биллэн туран красавица диэн үрдээх үчүгэй ох тылла бааллар дии. Ону дьэ оҕо сааспытын, эдэр сааспытын эмиэ сүрдээх сүүрдүк сэһэргэһэн айгыра. Оҕо ааспын тура күөл үөдээҕин үчүгэйдик саныыбын. Онно он икки ааспыта дылы били кордолкону алаас устун кыыһынан сүүрбүтүм диэбит курдук ол да өттүнэн буоллаҕа буолуо туора күөлү наһаа ыраас сиринэн ааҕабын уонна Хаһан баҕар оттуура күөлэ санаатахпына күүс-уох кэлэр. Ону кэлин өйдөөтөхпүнэ бу саха литературатын өссө бу сынньалаҥҥа сааспынан тархан бараммын эккирэтэ сылдьаммын ааҕаммын хайдахтаах курдук дьоннор олоробуттар эбит литература күөллэр диэн оннугас биирэ халкына ону тугун нэҥэрин энергиятын иҥэриммит эбиппин дуу диэхэн ити оҕо саам онтон били оройменик сааһым диэбит курдук буоллаа дии онтон Нээһээ, итэх-хотон уже кыбыстыы диэбит курдук киирэн ус тартабын эмиэ олох атыннык саныыбын. Ол булана оҕону, олоҕу, диини-уоту кытта сибэстээх диэхпин баран баҕарабын. Тойдакына үүнэн-хайдан, билии-көрүү ылынан, имэринэн олоххо үктэннэҕим дии. Аны наһаа сүүрүгэргии дии, ол бар тэрээһиннэргэ олох инникий дьаҕал, аны республикаҕа биэс километргэ сүүрэр диэн бэрдээнэҕэ буолбатах ээ. Ол иһин киһи кэрдэмнээн бүрдээх сыыдамнык хаамыыһык буолаҕына. Ол аата буоллаҕына атаххар илиигэр алдьархай туохтаах булан, кыахтаах булан дии. Ити туох барыта өбүгэлэриттэн дииллэр. Ону ийэм да өттүнэн, аҕам да өттүнэн Күүстээх дьоннор бааллар эбиттэр. уонна куттар бэйэлэрин кэмнэригэр сүрдээх куттар тиийэн кэлэллэр эбит орто дойдуга. Ону биһиги Хүргэһис үйэ олохтотугар бүтэн эрдэҕинэ улааппыт оҕолор буолахпыт дии. Ону кылааспын эмиэ ханан ылабын ээ. Кылааһым оҕолоро. Кылааһым оҕолоро Баран бэйэлэригэр кыахтаахтар. Этэргэ дылы бу илиилэрэ атахтара сымса, сыыдам дьоннор. Оннук үйэҕэ үөскээбиппит дии саныыбын. Уонна Василий Софронович Максимов диэн физкультура учуутала баар этэ. Кини буолана чэгиэн чэбдик олоххо уолаттары кыргыттары сүрдээҕин таппыт дии саныыбын. наһаа үчүгэйдик бэлэмниир этэ холобура ити хайыһарылыын мэлдьитэргэ даҕаны ити чэпчэки атлетика даҕаны дьарыктаммыппыт хайыһарга мин санаабар бу Василий Сафронович бэлэмниирин курдук арааһа оһоҕо булу диһаныбын олонньу ыйтан хаатынка кэтэрдэр уонна булчут тугун хайыһарын кэтэр тутка тут аха тут тут дэннэн аха ону кэтэрдэн баран сүүрдэр бу февралиттан аны туран били саха тыыннаах хакалыы толкуйдуур бу тотоҕо кырдьык күүстээх уохтаах буолар диэбит курдук уонна тэрийэр талааннаах эбит Кини үчүгэйдик оскуола салайааччыларын кытта кэпсэтэн остолобуйга аһатар этэ. Оннук уонна били февральга хараҥарар буолар түргэнник. Ол иһин сөпкө били һырдыгы тутуһар. Бүттүбүт биэс-алта ол кэнниттэн остолобуйга аһыыбыт. Тот оҕолоро биһир

тиийэн инде кинилэр кэннилэриттэн дэ хачымахтаһан сүүрэтахха этим инде наммын бэйэм туспар хитиһилэммитим туох урожай диэн бар это спортивное общество били деревне тыхайство туга обществода туохха хайыгар киинигэр онно өрөспүүбүлүкээнскэй туохха киирэн хамаанда киирэммин южно сахалинскайга норовство риккардаларынааҕы хайыырга күрэхтэригэр кыттыбытым ээ онно икки ый бэлэмнэммиппит бэйэтигэр сахалиҥҥа тиийэммит онтон кэлэн бараммын бу саха нэһилигэр биэс километрга чемпионнаан ити уон аҕаспын туолар туолбат. Аха, первый разряды толороммун буолар этим. Диэбит курдук. Аны бу диэн биология, химия bu arada hamı sömürür предметтен булаайы, ол иһин этиги дэмимаайы. Аны учуталды, учуталды кэмнэрбитин эмиэ билигин үрдээ үчүгэй хийрэхтик саныаххай. Мин дьигинэн хаамай сөбүлүүрүм математика этэ. Математика уонна история. Ол гынан баран ийэм медик уонна эдьиийим медик. Ону кыра оҕолоро биллэн туран убайдарын курдук уонна илиилэрин курдук ийэлэрин курдук буолуохтарын баҕараллар дии. Иннинэ мин Э, химияны, биологияны отон болҕомтобор уурар этим. Мария Семеновна Максимова диэн учууталлаах этим. Кэлин биологиографическай факультетка иһин бүттүбэспитим. Ону э, медицинскайга э, туттарбыппыт. Ааһар баар, баар этэ. Только собеседованиена ааспата. Тоҕо диэ? Дии, дьон э, киһини билэн да буолар эбиттэр. Оччолорго мин үөнү-кыйыыры хатан өлөрө кумаарыгын диэбит курдук Ону кэпсэтэн көрөн баран били медицинскэй тулуйа оһох диэбиттэр. Уонна мин биологическайга киир ровно балааккын аахыр балаакка диэт салайаннар мин биологияны күчтөҕө буолан хаалбытым. Ол эмиэ Буолуохтаах буолар эбит. Мин холобура ийэм да аҕам да өттүнэн э ити оҕо ортотугар сылдьарым, оҕоҕо тыл өс тиэритэрим быдан эбит дии санаатым үлэлээн бараммын. Бу үөрэппит оҕолорун дириҥ билиини ыланнар

Олох дьиэ кэргэттэн, эн хаһыс оҕонон бу олохто дойду кэлбиккиттэн дии аныгын. Ити, ити биир өрүтэ. Хаамай миэхэ көмөлөспүтэ дии саныыбын. Бэйэ-бииргитин өрүттэр алтыыбыт, эдьиийдээхпин, убайдаахпын, икки балтылаахпын, бырааттаахпын. Мин Ортоку үһүс оҕобун. Иннинэн буолана ээ бэйэҕиттэн билэргит өйдүүргүт буолуо дии ити хайдахтаах курдук сыһыан Батта дьиэ кэргэҥҥэ диир киниэнэ аны да кытта оҕолору да кытта онтон мин үлэбэр наһаа көмөлөспүт холобура кылааска киирэҕин күүрбэччэ оччолорго отучча да оҕолар эппит баҕайы оҕо Ону аргыый билсэн, көрсөн, кэпсэтэн, онно этэргэ дылы ыал улахан оҕото, ыал убайа, атаах оҕото диэбит курдук. Мин ити кэлин санаатым итини. Бэйэбит түмүк оҕоһуннум. Тойотахана иһин элбэх оскуолаҕа ыһыхан иһэрдин үлэлээтэҕим дии. Уонна били эдэр учууталлар арии оҕо кылааска ыарахаталларын билэбин, итикис кэлэн буолбатаах. Ону мин айыыларбар төрөппүттэрбэр махтанабын. Э, мин отуттук оҕолорун төрөтөм дии. Иннинэммин э, тоҕо ити коллегаларын да муотаргыыр этилэрэ. Раиса Семеновна хайдах э, түргэнник оҕоҕо сыстаҕын уонна биир тылы булаҕын биир тылы булаҕын уонна оҕолор эйиэхэ чугаһыыллар ини ону мин оччолорго хоруй биэрбэт этим от кэлин бу үлэлээн бүтэн бараммын ити холобура ыал отутуку оҕото учутал буоллуннар диэмин очону олох табыллаллар диэмин кэпсиибит оҕолорбуттан үлэлээбит сирдэрбэр Бэйэм идэбинэн бэйэм да билбэккэ уһуйталаабыппын. Холобура устатаҕа бүлүү-күлүү аттестатын ыллаҕым дии. Үөрэхпин бүтэрэн бараммын онно ананан тиийбитим. Сүрдээх долгутуулаах буолар этэ. Үөрэппит учууталларым бааллар. Уонна биһигини кытта Воронеж, Свердловскай уобаластан учуутал кыргыттар кэлбиттэрэ алты этибит. Хаҕыт саҥа учууталдар. Онон бэйэ-бэйэбитэ да көмөлөһөр этибит. Били нэдиэлэнэн тематическай бюджеттэ декадалар бараллар онно барытыгар сөбүлэһэбит. Аны түмүктүүргэ оскуола дьэ биэчэрэ буолар. Онно дьэ биһи бастакы аһылык буоллаа дии үрдээҕин диэн дьэ долгуйан оҥостон олох букатын туоха били урукку уон ахсыс уон тохсус үйэҕэ олох баалка кэтэр курдук хананан кэлэр этибит оҕолор да оннук ылыналлар этэ наһаа да үчүгэйдик үчүгэйдик холобур оҥостор буолахтар үчүгэйдик бараллар этэ оны наачыйдык саныыбын. Оны оҕолору да көрүстэхпинэ ол биэчэрдэри туох да курдук ханыыллар. Оттон мин үөрэбин. Устата ол курдук учууталым Мария Семеновна улахан кыһа Мадлена Васильевна уһуйуллан химия биология учуутала буолбута устааттан оскуолатыгар үс көлүөнэ ол курдук биолог химик учуутала баар буолбут эбэтэр туспа сэһэн буолуох онтон бу ытык-күөлгэ кэлэн ити аҕыс кыластаах оскуолаҕа үлэлээбитим онно ким Саватева Аня Николаевна Анна Николаевна Матаннанова эмиэ сөбүлээн туран талаан химияны биологияны талбытын ким Аиза Николаевна биирдэ кулусаа көрсөн эппиттээх Раиса Семеновна эн хайдах ити үөрэнээччилэри бэйэҕит таратаҕын Мин Саватеева Аняны математик буолуом диэммин, оннук буолар да кыыс. Үрдэ бэрээдэктээх, логическай толкуйдаах, тарда сатаатым. Ону туох химия, химик буолабын диэн баран аккастанары диэн начи характеристика биэрэн турардаах. Киһи үлэлиир кэмигэр хим биир бэйэтин туругар тухтурбат да хим ыракыттары көрсөҕүн оннук түгэннэргэ холобура итирдик боростой тыллар күүстэрэ эниэхэ Күскэр күүсэбэр. Аһа күскэр күүсэбэр ыраҕын өссө дириҥник толкуйдугун, болҕомтоҕун уураҕын, кыһанаҕын. Ол эмиэ түмүктэри биэрэр буолла итинник. Онтон Дьылҕа Хаан бэйэтэ халайан аҕабыт эдьит Хаагар баран биэс оҕолоох хааламмыт өрүһү туораа диэбиттэрэ. Инньэ буолан эмиэ кэпсиэхпин баҕарабын. Тоойдохуна Киһи олоҕо биир күнү ньуурунан барбат, кэтэспэккэ да сырыттаххына эмискэ итинник алдьархайдар кэлэллэр. Ону миэхэ ийэм дьүөгэтэ Мария Данилова сүбэлээбитэ: Раиса, мин ийэҥ курдук киһибин, ийэҥ да сүбэлиэ этэ эн өрүһү туораа диэбитэ. Ону кырдьаҕас киһи кини оһуончалаах. Оччолго була мин утуппуттан таха сылдьабын. Ону кырдьаҕас киһи айылҕаҕа эттэҕэ дии. Ону бу кэлин ити аньыылар аттыгар бааллар диэн, аньыыларын иэйиэхчиттэрин эн аттыгар бааллар диэн эдэтэҕим дии. Ону суокум кэлэн бараллар. Барыта урун оннугар буолан, кырдьык, өрүһү туорааммын, бу Дьокуускай куоракка киирэммин, оскуола буламмын, оҕолорбун киллэриммин, үөрэттэри үөрэттэрэммин, ким кыһыл көмүс, ким үрүҥ көмүс мэдээлэнэн бүтэрэн, сөбүлээбит үөрэхтэригэр киирэн, дьикти оскуола үлэлээбитим. Миэхэ булана Нина диэн ааттар

ылан кэлэн били методическай объединениеҕа диэн үөрэтэн такайараххан этэ уонна били аһаҕас суруктары бердеттэрэр аһаҕас суруктартан биһиги олох сүһүөхпүт халырыы мөхсөр дылы долгуйар этибит оттон аха нина михайловна буланы ону хайда эрэ оннук долгуйууну кини ардыта Биһиги үөрүүнэн киирэр буолбуппут. Аҕа сурукка. Ити курдук такайбыта үөрэппитэ. Аны куорат киирбитим кэннэ булана Алексеева Нина Афанасьевна түбэспитэ. Дьиктилээхэй оскуола. Кини бола этэр этэ, мин биир үтүө күн олоҥхону туттум, олоҥхону аахтым уонна арахсыбакка ааҕан бүтэрдим. Уонна ылана кини бэйэтэ физик, математика буолан били туох эрэ олоҥхо энергиятын олоҕун математическай туохха тутаттаабыт бэрэдэккэ онтугута буллана хаха толкуйдугар ирдиэппит хаха хайдах курдук ууран тутан толкуйдуурун. Кини ол толкуйдуура булан кини бэйэтин бу хаха тыыныгар баар баарын хаха холку киэҥ көҕүстээх мэнэх түргэн баайтык бэйэтин хоруйун биэрбэт барытын ырытан баран кэпсиирдии ыраҥалаан онтута булана били кэлин ити мин олоҥхону кэпсиэҕим кэлин бу дьайыыларын хайдахтаах курдук хатылаан оҕоҕо өйүгэр түһэрэн бу оскуолаҕа анал система методика ньыма олохтообут. Bunu olana bile

анал программалаах. Ол иһин анал программанан баран иһэҕин. Оттон булана ол аахпытым, ол уоттаабытым, ол муспутум уонунан уопсай титирет маннык суруммутум мин афанасин оскуолатыыр көмөлөстө. Олох кини куйаар курдук антах ыыта турар. Ити буола эмиэ туста олох ана кэпсэтии. Ол курдук туох бастакы выпуска мин кэлбит этим. Иннинэн была бастакы выпускница Настя Гербагинова. Настя Гербагинова ден не кепсехпин кыратык барабын. Кыратык. Кини ийэтэ болана Дюкуской куорат иккис оскуолатын үөрэнэр. Уонна оскуолатын бүтэрбитин кэннитин Туора Күөлгэ тыа хаһайыстыбатын кылааһынан тахаллар. Оны дайаркалыыллар, туохха детсадка бараллар, ким ханна халайбытынан үрдүктар. Ол ийэтин көрүстүм ити Алексеева школатыгар. Кыыһа Настя Генованиха икки сыл үөрэннэ. Икки сыл иһигэр кинилэр били ХЭТИС ахсыс класстын программаны бүтэрэн кэбиһэллэр. Оннук оҥоһуллар программа ити Алексеева школата. Кыыл көмүһүнэн бүтэрбитэ. уонна Хабатовскай физико-математическай оскуолатыгар уонна Московскай государственный университет пчеловедениетыгар киирбитэ. Онтугутар боланы Ильминина Афанасьевна эми кыыһы аһатасыла табыт Хабатовскайга бардыы. Ийэтэ боллана кыыһы үтүччэ эн Московскай государственный университетка туттаран барангын. Мин ити олох халлааҥҥа тиийбэт баҕа санаам этэ ол олоххо киирбэтэҕэ эһиэхэ баар бар диэн онно баран ол мин выпускницам киирэн кыһыл көмүс медальынан бүтэрэн уонна онно Чекимическай институтка киирэн онно Чекимическай институт ол кыһыл медалынан бүтэрэн аны боланы билим Альфсеева школата булан технологическай хабааннаах, иннинэн булан технология сыһыаннаах били туохтара факультеттара, институттара анаан-минээн олох көрөн оҕолору киллэрэн, иннинэн була били технология буола да химия наһаа улахан оҕолору ылар. Иннинэн били

Сиэр-туом бу хас сылтан сиэр-туом сахалыы ырыа-тойук, олоҥхо бу республика дьэ бары даҕаны туохтарыгар ырытаҕын устарыгар диэн туох санааттан саҕалаабыккыный? Дьэ хан ити республиканы кэриэһэ дьон наһаа элбэх бу бөлөхтөрү тэрийии, ону айаннааһын аа хотуну хотунас оҕуну оҕуруунан арҕаа илин батыһыктаан иһэр дьону эмиэ сиһэтийэххэ махтанабын Светлана Леонидовна үчүгэйкээн баҕайы ыйытык итиннэ буоллана туох дьэ олох маннык чопчу чопчу сахалыы тыыҥҥа фольклорга тойукка олоҥхоҕо киирбитим ити сынньалаҥҥа сааһым кэлэн тахсан баран. Оттон дьигинэн хилиһин-мутугун ырыттахха ити эмиэ оҕо ааскыттан эрдэттэн кэллээйи эрдэттэн холобура мин дьоллоох түгэним диэн бу Таатта улууһун курдук сиргэ төрөбүн Уонна ол айылҕатыгар, дьонугар-сэргэтигэр, били литературатыгар иитиллэбин. Аны дьиэ кэргэмин ыллахха эһэбиттэн саҕалаатахпына, эһэбиттэн Кононов Иван Петрович диэн кини буоллаҕына Амма улууһа уонна Мэҥэ Хаҥалас улууһун иккардыгар Чыамайыкыга олох дэбиринэн олорбут аҕа ууһа эбит. Тамма диэн үрэхтээхтэр. Ол буола Амма кыыһын Романова Ульяна Егоровнаны кэргэн сүрдэрэн ол дойдутугар аҕалбытыттан ол биэс оҕо ол иһигэр ийэм эмиэ оттуку эмиэ оттуку ол курдук Кини Семен Гаврильевичка тахсан Семен Гаврильевы ити курдук халайааччы чочуйбут эбит диэхпин баҕарабын ийэм үтүөтэ баһам буолла туох барыта хаһаайкаттан ийэттэн тутулуктаах дии ити эм уус этэ. Кини куоракка Дьокуускайга олорор буолан баран мин биир хайыҥҥы өттүгэр күҥҥү өттүгэр били бии элбэхпит. Ону санаатахпына били иэннэрин көрөһүм биир кэлэр эбит. Баар буолааччы. Кини талахтарынан халааска оҥорор. Аны туран буолана Блин атык туох этэй? Аргыһыах диэн дии оҥорор. Онон тобус-тобугу убаһар. Ол халааскатынан биһигини үрдүк баайы сыгырга иннигэр барыбытын уктан халааскалыыр диэбит курдук. Уонна туга билэр этэ тугу? Үгэлэрин ха билэр этэ. Үгэлэри уонна тоойуом маннык буолар баҕайыта диэн көрдөдөр, кэпсии диэбит курдук. Итини эһэбин тоҕо чопчулаан кэпсиибин диэ, билиэм олоҥхо эйгэтиир киирэн бараммын туохха хабаллыбытым били бэйэм көлүөнэм иннибэр кэннибэр баҕар биэс сэттэ сыл плюс-минус буолуон этэ били эдэрдэр хастаахтар диэбит курдук бөлөхпүн үлээбитим тоҕо диэтэххинэ ити бырайыакпар да оннук проекпын оннук анаан оҥорбутум. Айар-тутар диэн ай тут диэн. Ол аата айбыт-туппут, олоҕу ааспыт бэлэм дьоннор, бэйэлэрин булбут, өйдөөх-санаалаах дьоннор илдьэ сылдьаллар. Уонна бу көлүөнэ сүүрбэһис, сүүрбэ биирис үйэ кирбиитигэр олоххо олорбут дьоннор кэпсииллэрэ, ипсииллэрэ, тэҥнииллэрэ, тэҥнээн көрөн, көрөн анааралларын аһардахтыы. Билэн тиэрдэллэрэ. Иннинэн была хахалыы эйгэҕэ киирэн, сахалыы тылынан кэпсииллэрэ элбэх. Ол кэпсиир буолана мэнэх кэлбэт эбитэ. Киһи мунньунар мунньунар уонна кинигэ курдук онно хаалаан баран илдьэрдэҕин. Ол бола төлөрүтэр эбит сахалыы тыл. Онтон тыл, тылы эн олоҥхону ааҕан, олоҥхо тылын үөрэтэн, олох күүһүнэн били хахалы тыллар билиэҥэ бэрээдэктэммэттэр барыта хадыра нууччалыы бэрээдэгинэн үөрэннэхпиттиэ. Уну хахалы гына олоҥхоҥ арыы уон ахсыс уон тохсустарын бэрээдэктэрэ атына дьэ киирэн хаалара сааһыланара арыы ыарахан. Ол иһин дьэ үөрэтэри иһин үлэлиигин. Онтон дорҕоонтон Аҥардас бу ааҕаҕын, хахалы ааҕаҕын дии бу хадары бэрээдэктэнэн куруллубуту ааҕаҕын, ааҕаҕын, ааҕаҕын, ааҕаҕын. Онтон миэхэ дорҕооннор кэлэллэр. Дорҕооннор кэлэллэр. Ол дорҕоону булана таһаарыаххын баҕара. Ол таһаарыахпын баҕарарбар буоллана миэхэ бэйэтин бу олоҕум кэрчигэр хайда эрэ дьону батыһан киирэн үөрэммит кэрчигим бэйэтэ кэлэн луп гына олорон көмөлөспүтэ. Ол кэрчигим тугуй дии? Ол кэрчигим буоллана били Сайыына Клавдия Ильинична Максимова били уһуйаанынан сылдьыбытым. Онно кэлбитим диэн били эмиэ айыылар били куттарын аҕалаллар били син биир дойдум даҕаны төрөөбүт дойдум да син биир кута баар эйигин син биир били сирдээҕи иэрскин толорбут оҥорбут буоллаххына эйиэхэ били атын таһымга таһааран кирдээн аҕалаллар үһү ол онно мин аны иһиттэ олорбут Мин буолана барыамата холобура Клавдия Ильинична миигин били наһаа интэриэһинэй э үөрэххэ үөрэппитэ. Ол онно барыам этэ буолан баран э маннык ити олоххо эргитэ хааларбыппыт. Хала халайа туппуттар эбит. Бэйэм да билбэппин. Бэйэм билбэппин. Онно э эмиэ туох да мээтэ буолбат. Биир куттаахтар биир бөлөхтө мунньустаммыт, ол бөлөххө олоҥхону тыынын биэрдэ Клавдия Ильинична уонна Тойукка диэн тыыныы ньымаларын үөрэттэ. Бии бөлөххө. Оннук куттар мунньустубуттарын бэйэ, бэйэтин эппитэ. дьону көрөбүн диир, билсэбин диир уонна программа оҥостобун диир. Иннинэн ол бөлөххө мин тойук уонна олоҥхо өйдөбүлүн ылбытым. Уонна олоҥхо өйдөбүлэ буоллааны били Алексеева оскуолатыттан били айыыларын сиэтэн аҕалаллар эбит. Уонна оннук бөлөҕү үөскэттэхтэрин дотокооммор кэлэрим иннинэн били ыллыаххын баҕаран ылтым аа диэмин били тыынныыбын дьарыктанабын кылаһаҕы таһааран ньымалары үөрэттэхтэрэ дии онтукпун дьэ булабын дьарыктанабын уонна ыллаан барабын онтукпун булана аттыбат эмиэ дьоннор бааллар Бэйэлэр ордук куттаахтар холобура Николай Валюшаҕа. Слепцова Таня, Слепцова Тамара, Харитонова Лена. Бэйэлэрэ ордук куттаах дьоннор аттылар баар буолаллар. Ол курдук бэйэтэ айылҕа Оны иитэрсэн биэрэ туох. Иитэрсэн толорсон. Аны туран биһиги Буолуохпутун сөп атын бөлөх курдук били этноҕа били сахалыы инструменнарга эбэтэр ырыларга онон хааммытытык биһи олоххо кэлэ турабыт кэлэ турабыт туйгуну хаҕылаабыппыт онтон ити тыыныы Өттө кылыһах таккыыта, тоҕо аахпыккын кэннэ били өбүгэлэр кистэлэҥ тыыннара бу олоҥхобута сыдьа. Инньэ эмиэ олох туспа киһи кэпсиэн сөп. Петьяканы ол дорҕоон кэнниттэн дорҕоон таһаардахпыт дьонтон кылыһах кэлэр, кылыһаҕын үлэлиир. Ол курдук били чаккыраста, чаакыралары чаккыраста, аһаа, ойбоннор итиир этибит дии, ону чаккыраа диэнтэн чаккырастар диэн кэбин саха тыла чаакыра. Аһа, үлэлиир, үлэлээн киһиэхэ саһа аһытар били ньэҥирин, энергиятын аһа маннык дьалкытан таһаарар эбит. Ол тыынынан, кылыһаҕынан дьарыктана сылдьаннар били чэпчэки дьаҥы даже бэйэлэрин эмтээн кэбиһэр кыахтанар буолар эбиттэр диэн үлэлиир дьаҥын барытын тутаҕын. Ол курдук холобура ити бара турар бара турар бара турар эмиэ туспа сэһэргэһии курдук буолуох курдук дии. Ити иһин ыйытыккытыгар мин толору Этиһиммит баҕара баар, хомурдук. Бэлиэтиэхпин баҕарабын э, Таатта улууһугар э, эмиэ э, салаллан кэлбитим. Э, Таатта дьоно бэйэлэрэ олох угуттанан билэн бу олох кыра оҕустук хаҕарыаҥ эрэ кэрэ, кыра оҕустук этиэҥ эрэ кэрэ, бэйэлэрэ олох умайыктанан бараллар просто курдук. Ол курдук холобура кэлэн бараммыт ити дьоммун кытта удьурхай диэн ааты эмиэ историялаах удьурхай буолбуппут удьурхай Таатта диэн уонна уон түөрт нэһилиэги кэрийбиппит төһө кыайарбыттан оччотооҕу баҕа санаабытын тиэрдибиппит дьоннор олох ылан Мин онтон наһаа аһылҕан этим. Аны туран хабаннык тэриллэллэр, тэриллэн баран аһыллыбаттар. Аны туран буллана э, бэлэр оҕо курдук хайдан баран тураллар. Онтон аны туран күүс көмө культура өттүттэн буолунай буола инэнэн холобура ити удьурҕай бөлөҕүн курдук бөлөхтөрү билиһиннэбэтэххар аны били республика ити туохпар баар бырайыакпар ити кэпсиир ипсиир иккис тула холобура айар тутар диэни булладыт биэс сыл онтон кэпсиир ипсиир диэн биэс сыл уон сыллаах бырайыак кэпсиир ипсиир диэҥэ холобура биһиги тугу биллибит сүүрэ сылдьаммыт туттубут Онно оҥоро сылдьан ыллыы сылдьан үөрэнэр буоллахпыт диэн муҥу олоҥхо курдук. Ол туппуппутун буоллаана били туохха оройдон улуу олоҥхобут диэн аччы дьиэтигэр аҕыспыт оҕуста кытынныбыт. Аха уонна хаҥа эмиэ олоҥхо эйгэтигэр кэлбит дьоннору көрсөбүт, ыҥыраммат. Ол курдук бии аны хаһаайын кэлиэн буолан Ол курдук Яма буолбат ити миэхэ Хаҥаласка ити Джамайкаҕа сылдьыым. Ити куорат ити Хатас дэнэрин куораттан бэйэтэ бэйэм удьуорхайдарым бааллар билим тустаахтаахтар Өлүөхүмэхэ ити Өймөкөөҥҥө Өймөкөөҥҥө быйыл төрдүс ким төрдүс ким бэһис сылын баран бөлөхтэриэммит үлэлиибит онно кэнитэ да баҕалаахпыт хахалыытыл хахалыытыы тэнийдин диэн уонна онтон баһан ылаллара уонна бэйэлэрин олох хааһах курдук орон таарыллара киһи киһиэхэ бэйэтэ наһайдах диэммин көмөлөһө сатыыбыт бэйэбит кыахпытынан оҕолорбутугар наһаа үчүгэйдик туохтаан аһыаххайыҥ эрэ дьэ оҕоҕутун биһи олохпутун салгыыр буоллар диэри салгыыр ааппытын ааттатар биллэн туран биһиги оҕолорбут дьэ туох үлэһит буоллулар ким ханна үлэлии сылдьарый биллэн туран куоратынан тааттанан буолуо успаһан устарга буолуо Оҕо диэн, оҕо диэн дьол. Э итэҕэл сүбэтэ э өрөспүүбүлүкэ тэриллэн э үлэлиир. Ону бөлөхтөргө баарбын. Э бөлөхтөргө ыйытар буоллулар э киһи сиэриндээх буолуохтаах диэн. Ол сиэргэ ыйыталлар эн хас оҕолох. Бастакы ыйытыкпыт сиэрдээх буолууга

Дьылҕа Хаан көмөтүнэн мин биэс оҕолоохпун, түөрт уоллаахпын уонна биир кырачаан мааны кыыстаахпын. Бэйэ-бэйэбитин өйөнсөн, убаһан, аҕабыт барыбытын кэннэ хахамааны ыала буолан, үөрэхтэнэн бэйэбитигэр чугас идэлэри талан, ыал буолан, түөрт киниттээхпин. Киниттэрбин таптыыбын ахан, уонна үөрэбин ахан. Уолаттарбар дьэ олох булан, талан, сүрүн сөптөөх олохторун доҕордорум буллулар диэн. Уонна бары оҕолоохтор, сиэннэрим уонтан таҕыста былырыын быйыл түөрт оҕону бэлэхтээтэ айылҕа ити курдук уонна холобура идэлэринэн аахтахпына Алексей Алексеевич Алеша ыал улахан оҕото уҕатын аҕа курдук аҕа курдук да билинэллэр бырааттара балта туйаара диэн сахалыы ааттаах инженернай техническэй институту бүтэрбитэ билигин бу төрөөбүт дойдутугар ытык күөлгэ ЖКХ-га үлэлиир улуус депутата иккис уол Анатолий Алексеевич Толя кини сир үөрэхтээх бэйэтин үлэтин кыайа тутар кини буолана математикаҕа уонна черчение сүрдээх күүстээх этэ кини научнай да үлэнэн барыан сөп сөп этэ буолан баран бу олоххо олоххо бу сирдээх ити бу олох чугас буолуом диэтэҕэ буолуо диэн эрэйэбин сир-уот киһитэ үлэһитэ буолан үлэтин үрдээҕин кыайар туох уустук ити сир схематын оҥорууга уустук туора кыһалҕалар кэлиэр даҕаны бу Марков Алексей Алексеевич ханныгый дииллэр эбиттэр иннинэн бу хахайыгар хотунан хоҕурунан сылдьар тарбахабаттан диспетчердис буолбутуттан астына булунур эбии үһүс уолум Новосибирскайга туттарбыта Артур Алексеевич Артур диэн ити эмиэ бэйэтэ аата эмиэ сэһэннээх ону кылгатан хоборутук Новосибирскай тимир суолун институтун билэрбитэ буолан баран манна кэлбитигэр тимир суол кэлэ иликитэ аллара бэстээххэ Иннинэн доҕотторо наһаа хаһыытыттан бааллар эбит этэ, идэлэринэн үлэлээбэттэр эбит этэ, кинилэр туспа били урбаанньык үлэлэрин булан үлэлээбиттэрэ. Иннинэн ол эҥэ сылдьар, предприниматель. Төрдүс уол Егор Алексеевич Гоша кини өбүгэлэрэ, эһэтэ, эбэтэ ыҥырбытын курдук төрөөбүт дойдутугар Игирэй нэһилиэгэ ыал буолбута. Түөрт оҕолоох, биэс сыл баһылык холбуйар холбуйар баһылыгынан үлэлээбитэ. Онно быйыл ити баһылыктан талыллан сүрээх уустук дьүлэҕэ эриллэ сылдьар дьэгинэн ийэ киһи быһыытынан мин туох халайар үлэ оҕон оҕо ааспытын билэр кини чотулуурдаах уонна дьулутутаах ситиһиилээх буоллун уонна ол бииргэ үлэлиир дьонноро

кыыстаммыттара, уол кыыһы үлэлэппэт кыыс төбөтүн ылыныт олох мааны дьэ ону саха уола түөтүстэнэ олордор дьоллоохтор ол оннугар били хахалыы мындыр өйүн дьэ тарбаҕар киирэн дьэ кини баар тарбаҕынан тугу сатаабатаҕа баара ону була мин били анал үөрэххэ үөрэн диэтэххэ суох ийэ миигин үөрэтимэ миэхэ миэнэ хантан эрэ кэлэр ону оҥоробут сүтэрэ биһиэм ону Онтон ол хайдааҕын билбэппин, айар талааннаах дьон хантан эрэ туталлар быһылаах, онтуттан бүтүрүөхтэрин баҕарбаттар. Кыыс мааны. Биир быыһотун туох диэн. Бу холобура Кабардино-Балкария ситиһиилээхтик дьэн кэлбикки Нью-Йорк биһи түһээн да Батапа сибилэ баран кэлбикки Турцияҕа, Францияҕа, Парижка сылдьыбыккыт. Дьону дьэ төһө хайдах ылыналларый? Аһа, итайаннары буола мин олох айылҕа бэлэҕэ диибин. Хас биирдии киһи бэлэхтээх дии саныыбын. Айылҕа. Анараттан, Куйаартан, Айбыттартан, Өбүгэлэртэн бэлэх. Ити бэлэх булана холобура били туох диэн олох моһоллорун эриирин эн туорааҥҥын уонна ордук чопчулаан этиэхпин баҕарабын ол эрэйдэр диэн эрэйдэр мускуйбуттарын холобура эн Үрэххэр быарыгар өҥнөрөн кэбиспэккэ онтон сөптөөхтүк анааран түннүк оҥостоҥҥун, олоххо тапталлаах, дьоҥҥо тапталлаах киһини таптыыр уонна бэйэҕин булаҕын, бэйэҕин таптыытын. Мин холобура киһи бэйэтин булбут киһи олоххо бэйэтин таптыыр кэриҥнээх уонна бэйэтин таптыыр, сыаналыыр, өйдүүр, бэйэтин сатаан көмөлөһөр буоллаҕына, оннук дьону таптыыр. Оннук дьэ күүскэ уонна дьоҥҥо көмөлөһөр сөптөөх тылы этэр. кыстанар дии саныыбын. Холобура ол били тургутууну мааҕаттан диэки көрдөөбүт тыл булбулу. Тургутууну хас биирдии киһи ааһар. Ол тургутууну эн астахына онтон эн бэлэх ылаҕын. Мин аан дойдуну кэрийбитим ол бэлэх. Мин дойдубар кэлбитим, хөпкө кэлбиппин, мы куоракка олорохпун сөп этэ буоллаҕа дии. Онно сүүрбэттэн тахаһал олорбут. Оп, мин дойдубар кэлбитим. Э, диэбит курдук. Хантан дойдубар кэлбиппиний? Ити айаным хаҕаламмыт. Кабардино Балкария барбыт. Бараммыт тиийэммит били туһун э, эмиэ бэйэҕэ арыйыы. Биһиги таҥастаах, дьэ, таҥаһа суох, уларсыы иһин диэбит курдук бардахпыт диэн бастакы хардыыбыт. Уонна тиийэн баран өйдөөбүппүт хайдахтаах курдук холобура дүдүүр омуктар муустуктар алтын майдаан диэн фестиваль куруутун буолар эбит. Ол эрээккэ туган фестивалыгар кыттыбыт эбиппит. Уонна холобура хаха таҥаһыгар буланы

илдьалдьар эбиппитий бэйэбит кэпсээбэтэхпитинэ даҕаны кэтэн турдахпытына биһиги кэпсиир-ипсиир диэммит онно өйдөөбүт көөн онтон булана олоҥхотон быһа тардыыта быһа тардыы холобура николай волюсов уонна кыдаана петкова диэн уус алдаҥҥа уус алдаммын ахтыбатахпын онно бөлөхтөөх этим кыыс кэлэн персонажтарынан ыллыллар Онтон биһиги оһоххойго кыттабыт. Һин түөртэ биэсте били хыгатата сылдьаннар кытыннараллар. Ону боланы биһи персонажтарын улардабыт уонна арый сценарийын эмиэ тугура киллэрэн биэрэбит. Ол курдук биһи аны фольклорга бастаатыбыт. Сөбүөхпүт иһин. Дьикти дии. Саамай дьикти бигээбиттэрэй диэн кини кылгаах эбит. Кылгаах уонна оһуохай. Төһөтөхүнэ кинилэр күнүн күүтэ диэн барыларга баар эбит. Карл Иванович Христофоров барбыта. Ону була мин холобура иккис сылым Карл Иванович оһуохай таһаарарын билбэппин. Буолан баран оһуохай таһаарыга Куолаһа наһаа бары таһараҕын диэбит. Уонна өйдүбэтэ. Аһа. Инэнэн таһаарбыта. Кини тиэн быра кини булан этэрэ үчүгэйэ тардараххан эбит. Аны туран били быыһыгар ардыгар сылдьабыт уулуссаҕа буоллун туох эрэ здание иннигэр буоллун көрүдүөргэ буоллун заалга буоллун оһохайдыбыт бары киирэллэр Ол курдук кини муода дьону танытар эбит. Оны арааһа оның хаачыстыбатын вот омоонун билэр да эбит буоллаҕына онно дьиҥнээхтик дьэ билэн кэлбитэ. Ити курдук суотчу кырдьык биһи Нью-Йорк уонна Вашингтон куоракка Уонна онно мин Бастаан туран сөхпүтүм диэн саха буоларын быһыытынан ахан ахан бэрхтэн ханна тиийдибит да көрсөбүт аны буолана барбыт дьоммутуттан билэр дьонноро хайаан да бааллар хайаан да бааллар ити эмиэ омук туспа кэпсээн ону онтон иккис дьиктитэ буолана биһиги уон биирис ыҥырыы били оҕун

саха инструменнарын илдьэ барбыппыт онно бэлэмнэммиппит ханна баҕарар толоруппут диэммит оттукпут хонно эттэ да иһигэр киирэммит ону көрдөрөммүт кэлин олох чугаһаабыттара дии туох куолаһын таһараҕын били кылыһаҕы ханна тиийбиппит тухары ити кылыһаҕы интириэһиргииллэр ону буолан олох били бэйэбит төрөөбүт төрүт культуран дорҕооммут ырыабыт биһиги иһирэйбит биһиги олоҥхолаахпыт биһиги баайбыт оннук эбит диэн ити айаннартан өйдүүбүн Свенон Надежда истиҥ сэһэргэһиигэ наһаа үчүгэйдик дириҥ ис хоһоонноох сэһэргэһиибит иһин дьэ ол эйиэхэ улаханнык улахан махтал буолуохтун уонна дьэ Элбэх да элбэх ситиһиилэри аҕала туруҥ диэххэйин, онутун Айыыһыт ыйыгар кэпсэттибит. Ону дьэ Айыыһыт ыйа элбэх-элбэх эйиэхэ чугас ый буоларын быһыытынан дьолу эрэ түстээтин диэххэйин. Махака!